Azul, ansuf yes-wen, inẓer mazal anẓer nuɣal-d ar ɣur-wen ad d-nesqerdec ass-agi aṭas n temsal icudnat ɣer tmurt n Leqbayel, ad nruḥ ula ɣer Lfilipin, ɣer Mani, ad nemmeslay daɣen ɣef tferka d Fransa d uzekka-ines di tama-agi n tferka, d timsal ara d-nawi a gma-s Ferḥat Mhenni, aselway n unabaḍur di Leqbayel. Azul fell-ak. Azul. Nɛreḍ-ik-id imi nwala akken di Mani, tamanaɣt n Lfilipin, fkan-ak yiwen warraz, Gussy Peace Prize, maca ɣer taggara am wakken ur truḥeḍ ara ad textareḍ i wakken ur tettruḥuḍ ara ad t-id-tawiḍ, acuɣer?
Di tazwara, s-iniɣ tanemmirt i lsas Gussy i yi-d-ifkan arraz-agi, i ibeggen-d belli Tifilipin, irgazen-is, tlawin-is d wid yettwalin, Amaḍal akken ma yella, ara bukken ad d-afen wid yuklalen isem-nsen ad d-iban s wayen xeddmen i talwit, i tlelli yak d tugdut. Neẓra belli ussan-agi iɛeddan yewwet-d yiwen uzayeḍ fell-asen, mmi-s Mann Hayan d win, i yenɣan aṭas n yimdanen u ixeddem-d tawaɣit meqqren di Tfilipin, ul n teqbaylit atan ar tama-s. Nger-d tiɣrin i wakken timura medden iǧehden d tid ara d-ifken aṭas n lemɛawna akter n wayen i d-fkant yakan i wakken wid yettwayenḍaren d wid ara yafen iman-nsen di tayeḍ. Ur ruḥeɣ ara. ad d-awiɣ arraz-agi ɣef snat ɣef snat tsebbiwin tamezwarut ur sɛiɣ ara upaspuṛ ad nuɣal ɣur-s maca nniɣ-as ɣas ttruḥuɣ ara anciyya yiwen n uneɣlaf Mass Lḥasen Zyani ihegga-d iman-is iruḥ-d di Lkanada ɣer Laginikat iwakken ad iruḥ ar Tfilipin Taggara, nnejmaɛ, nemcawar, nenna-as ur nettruḥ ara, i wakken ad d-nbeggen lɣiḍ-nneɣ di Ɛennakit, ɣef wakken lsas-agi n Gucci isemḥ ciṭuḥ i Lezzayer, imi deg umkan n usenǧaq aqbayli neɣ amaziɣ, Tifilipin uqmen asenǧaq n Lezzayer, s d Lezzayer i t-id-yessutren,

Acimi ara xedmen, ara yekksen tizzayrit, ma mačči d azzayri, d acu i ten-id-igren i wakken ad xedmen drapeau n Lezzayer ɣef wudem-iw? S wemmunsib tamsalt-agi i kksen tinekkit tazzayrit, yella wacu d-teṭṭfeḍ keččini neɣ ulac, neɣ d ayen kan neɣra di tɣamsa kra wagguren iɛeddan? D ayen kan neɣra di tɣamsa, lamana d taɣamsa n warraw Ljeneral Tufiq akked Ljeneral Nezzar, mačči d ayen ara d-yilin lekdeb. nutni ɛelmen s wayen yellan. Neqqim di temsalt-agi n ussan-agi iɛeddan yiwen n weɣmis umeqqar n lḥaǧat. Eh, bɣiɣ ad d-iniɣ yiwet lḥaǧa diɣ nekk ɛef arraz-agi eh, ɣas akka yid yani ur nruḥ ara imi asenǧaq-nneɣ ur d-iban ara. Eh, bɣiɣ ad d-iniɣ belli arraz-agi nekk ad tehdu i wid akk yennuɣen ɣef teqbaylit seg wasmi d-bda yemma-s n ddunit.

Ɛem Maɛtub d wid inegwara-agi n Kat Merra, am Ṭṭes Ɛemruc, i yefkan akk tudert i Siwi, Dda Lmulud, af d asaf urebbi, af ilmeẓyen n tefsut taberkant, ur ten-tettu ara, u taggara ad ad-tehduɣ di Anakit imeɣnasen n teqbaylit, abeɛda wid n umussu, ni malafran, yani le MAC, le mouvement pour l'autodétermination, n teqbaylit, yak d iɣerfan akk di gmaḍal, imaziɣen, yak d iɣerfan deg umaḍal yettnaɣen ɣef tlelli s talwit. Nmeslay zgelina ɣef ɣef temsalt-agi tinekkit. Ussan-agi ɛeddan deg tɣamsa lezzayer, imi teqqareḍ tɣamsa lezzayer teẓriḍ ar kečč amek tga. Qqaren-as lḥadet, yenna-d akkenni aselway n tmurt n lezzayer yekkes-as IDR s tɛessast n yikabar n tsertit akked lmak di tmurt n leqbayel. Ar ɣur kečč iniɣ tamsalt-agi n tɛessast neɣ anekcum n yemdanen yettekkin ɣer srabes uffiren yella-d, yettkemmil umazal yettili-d ama d yikabar n tsertit ama deg umussu yecban amussu n.
Fakken d-yeffeɣ wawal d akken taɛessast-agi teɛna kan Iqbayliyen, ama d ikubar ama d amussu n lmak. Wiyiḍ akk, ɣas d irebren n rridin, ur ten-ttɛassan ara. Mi ten-fken Iqbayliyen, ilaq taɛessast ad tiǧhid fell-asen. Tayeḍ yezmer ad yili belli d ddexxan kan i d-yeffɣen iwakken ad sluɣen tamuɣli n yemdanen iwakken Bouteflika ad d-ibedd i tis rebɛa tikkelt, i tikkelt tis rebɛa, u wid ara d-ibedden ad as-inin belli imi ldirs iwexxar d akken lvuṭ-agi n kra tifranin agradyas-n d tid ara d-yilin zeddigit. Nettat tezdeg ɣer udabu azzayri, werǧin telli. Yeffeɣ-d wawal daɣen akken ad yili uɛawed n tmendawt n tmurt n Lezzayer u tamaziɣt ad tuɣal d tunṣibt. D acu d acu d rray-ik i temsalt-agi?
Wagi d tmesxir. Acḥal agi nekk ad t-qqaren-t-id u yerna asmi i ten-nessuter nekkni di lweqt-nneɣ, nnan-aɣ-id belli ilaq ad yili ureferendum, ad yili d tefranin Aɣref azzayri, akken qqaren gar tacciwin, aɣref azzayri d win ara d-yinin awal-is ma d agella ad yettwaqbel. Asmi ɣlin idammen n tefsut taberkant, Bouteflika Slimani yenna-d, Nekkini ẓriɣ belli Izzayriyen ad votin mgal taluft-agi n kra, tamaziɣt d tutlayt tunṣibt, ɣas ma uqbel yenna-k, werǧin ad qebleɣ i wakken di ddunit-is. ur iqebbel ara iwakken tamaziɣt ad tili d tunṣibt nekkni nɛedda di lweqt imi d inak agi kat inak belli izzayriyen ur qebblen ara donc tamendawt-agi kat amek ara amek ara texsexdem tamaziɣt d tutlayt tunṣibt mi d agella izzayriyen ur tt-bɣin ara Ur nekkni nenna-d asmi nettna ɣef tmaziɣt, ad d-iniɣ ayɣer nekkni nɛedda ɣer wayen nniḍen, nenna-d belli tamaziɣt d azref, mačči d tudert-iw ad tt-fkeɣ i Izzayriyen ad d-inin ma d agella nekkini d amdan d aqbayli neɣ ala. Wayegga kan luleɣ-d. s tutlayt n yemma d baba deg uxxam-nneɣ di taddart taqbaylit, ur cawareɣ yiwen s deg-sen iwakken ad d-aseɣ ar ddunit s tutlayt-iw. U baba asmi yennuɣ ɣef Lezzayer, ur s-nnin ara ad d-meslayeḍ s taɛrabt. Ass-nni bɣant ad yemmet s tutlayt yebɣa. s tutlayt-is asmi d-ṭerneq Lezzayer nḥella-tt-id nekni s Leqbayel ččan-tt wiyaḍ hran-aɣ nnan-d tutlayt agelwim mačči d tutlayt kksen-aɣ-tt nennuɣ acḥal kecmeɣ tnac iberdan ɣer lḥebs ɣef fidra n umennuɣ amagi n Asmi i ɣ-d-llit wallen, nteddu nettnaɣ, nettwali izerfan, nettwali amek i leḥḥunt tmura, amek i leḥḥunt tlufa. Zik-nni nekker-d neqqar-as, nekker-d meẓẓiyit lecɣal taddart meqqrit, nuɣal meqqrit ula d nekkni. Nessaweḍ nefhem, nezmer, wa nesɣer wiyaḍ di ddunit. Nwala belli taluft n tutlayt tcudd-d ɣer tilin n wegdud, nekkni d aɣref s Iqbayliyen nwala bla belli ma d agla d tutlayt kan i d suter ad neqbel i wakken ad nili ddaw uzaglu n wid iḥekmen Lezzayer i lebda, nenna-d asmi. Nɣan tarwa-nneɣ di tefsut taberkant belli sya ttsawen-tt, imi ulac laman nekkni d Lezzayer, nekkni d udabu n Lezzayer, imi anda yebɣu iruḥ uqbayli di Lezzayer yettwaḥsab d aqbayli d aberrani mačči d azzayri, iban-d belli ad nessuter ayen niḍen, nebda-tt-id si timanit, tura nesseweḍ-d ɣer yimanafran.

Yettusemma, ar deffir i nettuɣal. Amek ara d-naf ccak-nni ɣur-neɣ xmesṭac n wussan tura mi turar terbaɛt n ddabex uḍar n tmurt n Lezzayer, aṭas n yimezdaɣ n tmurt n Leqbayel i d-yeffɣen, nwala deg uqbu yiwen n usenǧaq alezayri yesɛa rebɛemya xemsemya setta lmitrat, am wakken i tamsalt-agi n timunent neɣ l'autodétermination ur nettecɣib ara aṭas, ur nttehna ara s waṭas. Ma tecfiḍ, testeqsaḍ-iyi-d akkagi nekat, rebɛa snin uqbel. Asmi Lezzayer terbeḥ Maṣer. Nuɣal-d alma d tinna. A, wagi yekkat d aḍu yettɛedday-d kull rebɛa snin, ulac deg-s ma deg lefɣ n lɣaci ɣer berra, am wakken axaṭer d lijwar imnurar d iqbayliyen ṭṭaqa deg-sen, i wakken iqbayliyen ad d-fɣen s iberdan ad d-refden drapo-yagi yekkat, yiwen ur asen-yettaṭṭaf tuḥsift,

di rebɛa snin uqbel di taluft n lmaṣer yakk d wass-agi nekkat ur d-yeḍra ara ur d-teḍra ara tis ɛecra n wayen d-yeḍran di rebɛa snin iɛeddan donc yeɣli wazal ula n ubendaw aḍar-agi nekkat n tmurt n lezzayer nekni neẓra belli tamurt taqbaylit ama d wid ixeddmen ɣer lḥukuma ama d likomerson, ama d ifellaḥen, ama d inalmaden, ama d wid yeqqaren d imecṭaḥ, d tilawin, d irgazen, d ilmeẓyen, d imɣaren, bɣan akk tamurt taqbaylit ad terfed iman-is. U aql-aɣ da i wakken ad nefk afus n lmaɛuna u ad nerfed taqbaylit ger leǧnas akken ma llan. Uɛraz-agi-inek ara t-id-newwi, nehda-t i teqbaylit, justement, ula d nitni kkin akk deg-s. Nesnay-d ɣef usenǧaq zgelli-nneɣ, ussan iɛeddan yella-d usuter n yiwet n temzizelt i wakken ad d-yili usenǧaq aqbayli, anda tewweḍ temsalt-nni?
Asenǧaq aqbayli, nexdem-d yiwet n temzizelt, mačči d tamzizelt dɣa, nessuter i wakken wid yesɛan tiktiwin, d wid ara t-id-ixedmen ad yili d asenǧaq, fkan-aɣ-id lǧuɛ kan n settin n yisenǧaqen, d acu? Iban-aɣ-id belli nekkni s timmad-nneɣ imi d-nefka les conditions yeɛni amek ara yettwaxdam drapeau-yagi am wakken nenna-d ilaq d wihin akken neɣ ala, dɣa kra n wayen d-yettwafkan, Am akken yeffeɣ berra i unnar. Di taggara nɛawed tamuɣli deg unabaḍ aqbayli uɛḍil, nenna-as ula d axaṭer nebɣa ad d-yili uzamul n tzemmurt taqbaylit am akken yettili di tecraḍ, ad yili daxel n usenǧaq-agi. Taggara nenna-as. Waqila nekni i yexedmen lɣelṭa, nekni ur d-yefkin ara abrid ilaqen, abrid agi nek ad t-nsaraḥ, nɛawed-d tiɣri, atan ad tt-id-greɣ, tanemmirt imi tefkiḍ tagnit a tili-nni, nger-d tiɣri, kra n wid izemren ad ɣ-d-xedmen yiwen n usenǧaq icebḥen, imelḥen, igerrzen, win ara yeqqimen deg yigenni n teqbaylit I lebda, win ara yilin gar leǧnas ad ad-ibeggen d acu i d lǧehd, d acu i d iman n teqbaylit, win is ara nettzuxxu akkit, atan ad greɣ tiɣri, a ɣ-t-id-iceggeɛ u lɣaci diɣen akkit, Iqbayliyen zemren ad ruḥen sur le site internet n unabad Siwel yak le Mac i wakken ad votin, ad fernen

d wid ara yennejmaɛen i wakken ad fernen aneggaru, umbeɛd mi fernen lɣaci, u deg gar wid ara d-fernen ara d-neṭṭef Ad nemmeslay ɣef lpaspu.
Ara zad ad kemmleɣ. Ulac aṭas n wakud. Ɣef wayen yeɛnan drapu yellan, d drapu n Imaziɣen, d tidet, d Leqbayel i t-ixedmen, mi xedmen-t-id s yisem n Imaziɣen. C'était l'Académie berbère i t-id-yesnulfan, Xas ma ṭṭaq ad gsen d iqbayliyen, yella yiwen neɣ ma sin mačči d iqbayliyen daxel, u tayeḍ yeffeɣ, yuɣ di tmura nniḍen, twalaḍ asmi yeɣli Qeddafi, imaziɣ n Libya d win akk irefden di Tripoli, am akken nwala-t di Casablanca, am akken nwala-t deg Gadir, am akken nwala-t anda nniḍen, tayeḍ. d acenǧaq agi nekas n imaziɣen akken ma llan donc tefka-t-id teqbaylit niqad teḥseb-it iman-is tura i tmezɣa am akken dagi nikat timura n l'Europe sɛant drapo n l'Europe di lameɛna drapo n Fransa yeqqim drapo n Ṭelyan yeqqim u nwala diɣen-aki-d belli imaziɣen s timmad-nsen bdan seɛɛun drapoat weḥḥed-sen nwala les berbères libyen ula d nutni ssawḍen almi d mi d-xedmen Am drapeau-nni n Libya. Rnan-as zzad n Imaziɣen di tmes. Nwala Lazawad xedmen drapeau weḥd-sen, d ikamarayen weḥd-sen, icawiyen weḥd-sen. Yewweḍ-d lweqt ula d nekkni ad nzuxx s drapeau-nneɣ. Tamsalt n lpaspuṛ.
Amek imi teqqimeḍ mebla lpaspuṛ? Iwacu ur tettruḥuḍ ara ad t-texdmeḍ lpaspuṛ n Lezzayer? Imi d aselway unabaḍ-aḍil aqbayli, ilaq ad tedduḍ ɣer tmura. Acḥal ayagi tura?

Alagi kan, mačči d ayen ara yettwaqbalen akkit si tama-w. Nekkini aql-iyi-d d imenfi asertan, ssutreɣ di Fransa i wakken ad aţ-teqbel, ad testeɛref yis-i d imenfi asertan. Ar ass-agi, iɛedda useggas ayagi d kat, Fransa teṭṭes ɣef ddusye-inu, waqila msefhamen-d neţţa d Lezzayer i wakken ad ay-ukblen tafriwin dagi n kat, Di l'espace Schengen kan, ur zemreɣ ara ad ffɣeɣ ar tmura nniḍen abeɛda ɣer l'ONU. Lameɛna nesɛa ineɣlafen deg unabaḍ ara iruḥen deg umkan-iw. Ttekleɣ ɣef irgazen d tlawin yesɛan tamussli. Aselway, ameɛna aselway-nsen ilaq ad iddu, ad iffeɣ, iwɛer aṭas ma yelli ad iqqim kan di Fransa neɣ di l'Europe. D lɛib ɣef Fransa. i wugdaran ara d lɛib af Fransa i wakken ay itejj di tegnit am tagi. Cetkaɣ fell-asen neɣ truḥeḍ ɣur-sen neɣ. Acḥal d tikkelt is i d-greɣ tiɣri i wid i ssneɣ gar-asen i wakken ad d-gren iman-nsen ur d-xdimen wara, alors ad d-ssiwleɣ i wakken ad yili un comité international ara iyi-iḥettmen di Fransa ad d-sseften i lɣaci une pétition i wakken ad iyi-d-tefk Azref-inu, tis snat, tella la Cour européenne de justice anda ara greɣ ccṛeɛ i wakken Fransa ad tuḥettem ad yi-d-tefk apaspuṛ-agi. Ma tessarameḍ ad k-geɣ deg useggas d setta wayyur neɣ mazal ssaɛa teggu ur teẓriḍ ara?

I tikkelt niḍen tuɣal-d ar tferka mi ara twaliḍ ayen yeḍran deg tfekka n amedya d Lazawad. Iḍelli kan Lmal iwten s rrsas nɣan yiwen umesbani di tamat n Lazawad. Fransa mazal ar tura tugi ad testeɛref, ahat ilaq ad tbeddel leqdic-ines di tferka. Fransa teqqaz aẓekka n wemkan-is di tferka. Nettat yugin I wakken iɣerfan ad sɛun tilelli di tferka, iḥkem fell-as ccreɛ n umezruy i wakken ad teɣli, ma d agla ur tbeddel ara tikli, ma d agla ur tqebbel ara i wakken azawad ad yili d ilelli, i wakken La Côte d'Ivoire ad tebḍu ɣef sin gar wid yellan d inselmen d wid yellan d imasiḥen, di Lmali ad igzem ɣef sin, la Centrafrique, anda ara truḥ ussan-agi diɣen akkit ad tennaɣ, i wakken d ader Bouzizi neɣ wayeḍ i t-icban ad iḥkem. Fransa txeddem mgal izerfan n umdan, d izerfan iɣerfan. Amek? Ayɣer? Dagi deg udlis-agi nesken-d d akken timura akk yettwastɛemren di ddunit, tid i testɛemmer Fransa d tid i yeɣlin akkit ass-agi. Fransa d abeɛɛuc ɣef iɣerfan-agi, ɣef tmura-agi. Ssarameɣ Fransa d tin ara yilin d ddwa i s ara ḥlun iɣerfan, i s ara ḥlun tmura, i s ara tamurt telber n tferka d win ara yilin yerfed iman-is, Mačči d win ara yettḍeggren tarwa-s ɣer lebḥur, ma yella kra ara zeggren, ahat ad afen tameddurt i yifen tin ttɛicin di la dictature n tmura-agi n kat. Fransa teɣleṭ, nettat d iggaren iman-is i wakken ad tessebdad lbaṭel di tferka. Aseqsi lu anni ɣef tmurt n Lalibi nmeslay d ɣef tmaziɣt di Lezzayer, i Lalibi send iḍelli aneɣlaf n usegmi neɣ n ttrebga inek atan ad ɣren tamaziɣt di tamiwin anda i ttmeslayen tamaziɣt, ttaɣren bessif mačči s lextyar am tmurt n Lezzayer. Amek tettwaliḍ amennuɣ-nsen? Nutni ssuturen i wakken ad tili di tmendawt, ssaɛat-agi gguman ad d-awen annect-agi, xas ma yella s ṭṭef n uzzal ur sersen ara leslaḥ.
Wid imaziɣen n Libya d wid i yugin ad walin tilawt n umezruy-nneɣ, amek i teḍra yid-neɣ, ugin ad d-jebden leqraya deg wayen i nesɛedda i yiman-nsen, ad d-awin lfayda deg wayen nesɛedda. Nekkni mi d-nessaweḍ ɣer l'auto-détermination, nɛedda-d akk fell-asen tigi-nni. Nutni, ccɣel n wegrud ilaq alamma tɛedda fell-asen d wamek ara ukin s yiwet n tama. Xedmen-d yiwen n unejmuɛ ilindi anda ssawlen-d akk Imaziɣen u am wakken mi d-nhedren ɣef l'auto-détermination akk lemma k nekkini am wakken mgdal aṭas deg-sen i yellan mgal abrid-agi. Lameɛna. Ɣur-sen ljiran, la Cyrénaïque, Ibn Ghazi, ils ont proclamé, ils ont autoproclamé l'autonomie-nsen. Ad rnun akka seg wass-nneɣ ɛamayen, c'est l'autodétermination, ad awin l'indépendance-nsen. Alors, ma d agella, imaziɣen, ula d nutni ur d-giren ara iman-nsen, ad awin azref-nsen di tmurt-nsen, deg wakal-nsen, ad xedmen s wakal amaziɣ tamurt gar leǧnas am wiyaḍ, werǧin ad afen iman-nsen ad d-greɣ tiḍri i yimḍebbren-nsen, iwakken ḥala tin mmunnent i s-izemren ad refden iman-nsen deg skud llan di Libya yakk d wiyaḍ tamaziɣt ur tettaf ara iman-is, nutni ur ttafen ara iman-nsen d imaziɣen. Sin n yiseqsiyen kan n tiririt i ddqiqa, yekfa-aɣ wakud.